Wrth fwydo eich babi ar y fron, rydyn yma ar gymell bwydo ar y fron mewn ffordd ymatebol. Pan fyddwch chi'n bwydo ar y fron mewn ffordd ymatebol, rydych chi'n bwydo babi pan fyddwch chi'n adnabod ciwiau cynnar y babi. Dydy bwydo eich babi ar y fron ddim ar gyfer bwydo yn unig, neu os mae eich babi yn llwglyd. Gallwch fwydo ar y fron os yw'r babi Eisiau cwtsh neu gysur? Os yw'r ddau ohonych chi eisiau ymlacio, cynigwch eich bronnau i fabi os ydyn nhw'n teimlo'n llawn. Dydych chi ddim yn gallu gorfwydo babi ar y fron. Os nad yw'r babi am gael bwyd, bydd e ddim yn gwneud hynny. Mae bwydo ar y fron mewn ffordd ymatebol lawn, cymaint i chi ag i'r babi. Gallwch fwydo'ch babi ar y fron os ydych chi'n teimlo bod angen i chi wneud hynny. Dewch o hyd i'r safle orau i chi a'ch babi. Bydd hyn yn helpu i wneud y mwyaf o drosglwyddo llaeth. Weithiau mae'n rhieni'n poeni nad ydyn nhw'n gwybod faint o laeth y mae eu babi'n ei gael pan maen nhw'n bwydo ar y fron. Yn union fel y byddech chi'ch babi yn rhoi gwybod i chi pan fydd yn llwglyd, ymddiried ynddo i roi gwybod i chi pan fydd wedi cael digon. Os ydych chi'n bwydo yn aml, pan fyddwch chi neu'ch babi am fwydo ar y fron ac mewn ymateb i'w ciwiau, yna mae eich babi yn debygol o fod yn cael digon o laeth. felly daliwch ati gyda'r gwaith da. Yn aml, rydyn yn dweud bod babanod sy'n cael ei bwydo a fformiwla yn setlo'n haws, ond ymddiried ynom ni. Mae pob babi'n blino ei rhieni yn llwyr. Mae babanod yn aml yn aflonydd ac nid ydyn nhw bob amser yn mynd i gysgu pan fyddwch chi eisiau iddyn nhw wneud hynny. Mae hynny'n hollol normal ac nid ydyw'n golygu nad ydych chi'n rhoi digon o laeth o fron iddyn nhw. Yn ystod y saith diwrnod cyntaf, bydd eich babi'n cael bwyd o leiaf 10 i ddeuddeg gwaith y dydd. Mae hyn yn gostwng i 8 neu 10 gwaith y dydd ar yr ail a trydydd wythnos. Dylai eich babi fod yn signo'n gryf, yn araf, yn raddol ac yn llyncu'n aml. Yn ystod y ddau diwrnod cyntaf, mae bol babi yn faint ceirios. Erbyn y pedwerydd diwrnod mae hyn yn cynnyddu i faint cnau Ffrengig ac o chwech diwrnod mae'n faint apricot ac erbyn yr ail a trydydd wythnos mae'n faint wy. Un ffordd o wybod bod eich babi'n cael digon o laeth yw pa mor wlyb yw ei gewynnau. Ar ddiwrnod 1 a 2 dylai babi fod yn cael o leiaf 2 gewyn gwlyb. Erbyn diwrnod 4 dylai babi fod yn cael o leiaf 4 cewyn gwlyb y dydd ac erbyn diwrnod chwech a throsodd o leiaf chwech cewyn glib trwm lle dylai'r iwrin fod yn felyn, gwelw neu'n glir. Yn ystod y dyddiau cyntaf, dylai'r babi fod yn cael o leiaf dau gewyn fudur a fydd yn ddu neu stôl wyrdd tywyll. Bydd hyn yn newid yn fras ar ddiwrnod 4 i 5 i liw melyn ac yn dal i fod Yn dau y ddydd, gall babanod golli hyd at 10 y cant o'i pwysau geni. Rydyn ni'n disgwyl y bydd babanod yn adennill eu pwysau geni erbyn diwrnod 14, felly mae colli pwysau mewn babi newydd anedig yn normal. Dylai eich babi grio'n gryf, symud yn weithredol a deffro'n hawdd. Bydd eich bronnau'n teimlo'n feddalach ac yn llai llawn ar ôl bwydo ar y fron. Mae llaeth o'ch bron yn rhoi holl faetholion sydd ei hangen ar gyfer eich babi tua chwech mis cyntaf bywyd. Mae eich llaeth yn parhau i fod yn rhan pwysig o'i diet, gan fod bwydydd eraill yn cael eu rhoi, am hyd at ddwy flynedd oed a thu hwnt.